Myrat Öwezow gyzykly soraglary jogaplamak üçin bu gün ýeşenme mikrofonunu ýyldyzymyza bu gün aýratyn taýýarlanylan üçli soraglarymyzdan berdik. Minnetdarlygymy bildirmek üçin aýdyp boljak üç söz. Minnetdarlygyňy bi, diňe minnetdar diýäýen menä. A üç söz aýtmaly bolsa? Käbir duýgulary beýan etmek üçin belki käbir ýerde söz hökmanam däl. Sebäbi duýýar adamyň özi minnetdarlyk bildirýänini. Ýüregiňden aýdýaň welin hiç zat diýmeseňem geçýär. Duýgular hiç wagt ýalan sözlänokda sebäbi. Irden turaňyzda edýän üç sany zadyň? Hoh, irden turamda her gün bir hili turýan-da. Bir gün turýan, uzak gün özümi bar-a kritika wada edýän, halaman şo gün näme edip ýörsüň, näme aýdym aýdýaň, näme klip etdiň. Şo gün uzak gün. Murady öz özüni kritikowat edýän. E käwin bolsa turýan aýna seredýän, zat etýän. Nastreniýam gowy, çagalary gujaklaýan. Her gün her hili. Terezde. Aýtmany gowy görýän üç aýdymyňyz. Säher şemalyny gowy görýän. Kän ýyllar geçdi. Welin her toýda aýdamda ýene-de şo bir duýgy bilen aýtýan. Onnoň çalt aýdymlardan Ikimize barybir gowy görýän şony. Ýadadanok. Üçünji aýdym. Ejäni gowarýan täze eje aýdymmy? Hum ejeme şol aýdym. Bir zenanda bolmaly üç häsiýet siziň pikiriňizçe näme? Ilkinji bilen dogruçylyk bolmaly. Tolko zenanda hemme adamdada. Ýalan sözleseler meňki bolanok. Sebäbi men oňarsam hiç kime ýalandanam ýalan sözläp bilemok. Emma jaý ýerinde ýalan ýagşydyr diýýär öz-ä ol indi men jaý ýerinde-de ýalanyň dogrudygyny kän kabul edip bilemok. Sebäbi ýalan zat bilen dogry zat edip bolanok. Zenanda dogruçyllyk bolmaly, mähirli bolmaly zenanlar. Bir ýyldyzda bolmaly, üç sany zat. Stil, imidj stil bolmaly. duruş bolmaly. Meň pikirimçe, şu wagt aklyma gelen kän zat sanap bolar. Sahnada durmak. Kumirlerimin biri sahnada duruş we sahnada çykyş diýende Jekson göz öňüňe gelýär. Jeksonyň sahnada duruşyny göz öňüňe getirýäňmi? Ana şon ýaly durmagy başarmaly, aýdymdanam öň belki. Ondan soň energiçnost bolmaly aýdymçyda. Adrenalin. bolmalyla aýdym aýtmagyň sahna ondan zritelski simpatiýa bar adamlar aýdym aýdyp dursuň welin hemmesini gözden salmalyl o bolmaly hökman no elbetde ses hem gowy bolmaly. Gyzykly soraglara gelýäs sungat älemindäki iň gowy üç maslahatçyň. Iň esasy üç sany maslahatçy biri gelnejeň Bilbil hanym birini şoňa diňledýän hiç wagt ýalan sözlänok bilýäňmi. Ondan Şatlykdan kän maslahat alýan Sopyýew. Biram üçünji Şamyrat diýip biler. Şularyň üçüsem meni menden kän alada edýän adamlar diýip biler. Ýene biri ýetişip gelýär, onuň adyna Emir diýilýär. Kaka diýen bolýar, şul aýdymyň erbet däl-ä diýen bolýar. Ýöne şu klipde diýýär, şu arkadaky nemäň biram eşigiň kän Oturmadylaý zat diýen bolup başlady. Aw bolsun göreris. Indi bolsa myradyňyz bolany üçin beresimiz gelýän sorag bar. Könelen we gowy görýän eşikleriňizi näme edýäňiz? Eee hiç degmeýänlem bar bilýäňmi? Sebäbi eksklýuziwlygyndanam beter ony käbir eşikler bar diňe şo bir klipe şo bir obraza gelişýän eşikler bar ony Ne men başga ýeri keýp bilýän, ne bersem sen başga ýeri keýp bilýäň. Hemme ýere geýiljek eşik däl. Şoň üçinem durýa, ýadygärlik hökmünde. A, görýän, ýatlaýan, şol klipde geýipdim. A, kstati, meň o, nima. Hemme bize baksyn, seýledeli şähere. Şondaky kostýumym bar, entegem dur gülli kostýum. Näçe ýyl geçdi ondan bäri? Kstatik, näçe ýyl geçdi? On ýyldan. On ýyldanam köp geçendir. On bäş ýyl öňki zatlarym duranlar bar. A tak ýöne köp zatlarymy jigilemime geýip boljak zatlary paýlaýan, berýän, gowy görýän. Aýdymçylara bermegi gowy görýän. Sebäbi ýaňyty täze çykyp başlan aýdymçylara berýäň welin näçe ýyldan soň garşyňa çykyp Agam ýadyňa düşýämi sen maňa sary kostýum beripdiň diýýä welin begenýän. Üçli soraglarymyza dowam edýäs. Iň ýakyn dostum doly görýän üç şähit ýetiňiz. Dogruçyllyk ýene-de. Meni bolşum ýaly kabul etmek. Men kän bir gaty bir häsiýetine çydap boljak biri däl bolmagym mümkin. Sebäbi durnuksyzrak häsiýetim bar. Göni aklyma bir dostum ýadyma düşdi. Adyny aýdyp durmaýyn. Men gahar eden wagtym käwagt Oňa muňa saldyrýan da o. Ondan şonda düşünýär. Boldy, boldy. Dost seň şumat nastroýeniň gowy däl, düşünýän. Ertir gürleşeli ikimiz diýýär. Hiç hili öýkelänok menden. Näme diýeýin. O-da göwni açyk bolsa gowy görýän. Prozraçnyý bolmaly adam. Gizlin bolmasa gowy görýän. Aýralygy üç söz bilen aýtmak biraz agyr geldi Myradowa-da. Hä, aýralyk bar-a. Mysal üçin, yşkda, söýgüde aýralygyň derdem bir hili belli bir wagtdan soň ýatlaýaň welin lezzet ýalam bolup görünýär. Bir tarapdan seredýäň we gaty kyn, çekip bolmajak ýaly. Agyr, agyr zat aýralyk. Kyn, kyn. Umuman kyn. Iň gowy görýän üç sany daşary ýurt aýdymçyň? Gowy görýän üç sany daşary ýurt aýdymçym, gowy görýän üç sany idealym bar. Şolary aýdaýyn. Olaryň üçüsi aýdymçy däl. Iki saýdymçy. Biri biziň öýümizde Emir bilen Elifjanyň, Kaka şu käwagt herek, hereket edýär kaka, maňa seredýär diýip aňyrsyny bakdyryp goýýar. Jeksonyň heýkeli bar öýümizde. Maýkl Jekson, kumir diýip bolar. Biri şol, ikinjisi Tarkan. Tarkany hemme taraplaýyn hem ol gowy adam, hem gowy artist, gowy aýdymçy, dört-dörtlük. Üçünjisi Şahrukan. Tarkan bilen görüşdik bir gezek. Gaty begendim. Şahrukan bilenem inşalla Alla nesibämi ýazsa bir gün görjegime ynanýan. Üçüsinde meňzeş ortak häsiýetler bar aslynda. Üçüsem hiç kim bilenem ýaryşanoklar. Diňe her gün özleriniň has ideal bir görnüşi bolmaga çalyşýar. Özleri bilen ýaryşýarlar. Gowy, gyzykly söhbetdeşligiňiz üçin köp köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Size minnetdar.
Kän wagt garaşdyrdymam biraz. Ýöne şu güne şuny ýaly owadan ýere gürleşmek nesibämiz ekeni.